Boa tarde, boas horas, boas horas pa tudo com coladera, mocinho Nelson daquele jeito já está na beira. Nelson daquele jeito, homem, homem de sorte. Homem que está brinca com vida de ninguém, homem que está preocupa com sua cabeça. Nós quer saber que lá? Tudu algen preokupa ku se vida, dexa vida di kel otu en pas, mosinhu. Mosinhu! Pa N fla nhos un kuza. Pa N fla nhos un kuza di verdadi. Abo bu ta mora la bu kasa, mi N ta mora li nha kasa. Bo ka ta paga-m rénda, mi N ka ta paga-u rénda. Ami N ka debe-u, bo ka debe-m. Nos é amigu sertu? Má nhu ruspeta trabadju di kel otu. Nhu ruspeta kel otorion. Kes kuza ki bo ka gosta, N ta fla nos tudu migranti ki nu ta sta déntu di Europa li. Pamodi ba Cabo Verde é ka fásil pa ba Cabo Verde, pamodi si é fásil tudu algen ta ba tudu anu. Abo intende un kuza. Nha ben. Mozinhu. Mema ve bu ka ta kre fla ma ten algen ki ka ta ruspeta-u. Ten algen ki ta atxa ma el é más spertu ki bo. Imajina un kuza, Vida di imigranti é ka fásil un sin. Pa oca bu perde, pa bu sai di bu família, pa bu sai di bu kabésa, mema pa bu kunpra pasajen, tudu sta van. Bu ta sta na Europa.

Abo ka ten koraji mosinhu tudu migranti ta sta ta sta na fransa o na purtugal basta bu familia sabi ma é la ki bu sta si un fa un algin na ta ba kau verdi tudu familia ta fika ku speransa ma ma bu ta model algun kusa tudu familia ta ten speransa irmon ta ten speransa ma ta model un vinti skuru o un kamisa o isu mas akilu abo nada bu ka manda.

Abo ta sta dentu di Europa nin sen bu ta sai ma vem ata Cabo Verde bu ka tra nada pa leba bu familia ku familia so pobre ago bu ta bu ta encomenda bu ta flan bo tarde bo tarde bo tarde pa bu ta flan si familia ka da nada pa trazeo nos tin tudo migrante aki ta sta na França Portugal ki bu tudo algin ta tene si algin ki vizinho amigos ago ta bai mamai papai familia irmons ta fika ku speransa. Mo ta lebas un kusa mo sin ka oferte kos ta mariadu ago bo ki sta li bu ta preokupa ku su ka tra dadu kusa pa tras ka tra nhos burgonha di nhos familia no no primero ka tra burgonha di fla di nhos kusa monti makaku beiu. Ka ta dau nada ku ta kau fetu. Ta ben an kre ku ben ben ben i ntxu kadera di groba pa bai. Ma ka ku ben ta ben ka ta un groba ku doku tre nau. Kre ba koi na bu ta bebi ke kre ba koi pa da litru pa bo groba ka kunpri. Bo ku na kusa ma kau fetu. Nem mantenha bu ka dan bu ka dan panda agora bu ta bem frontan si um sai txema um família bu pergunta nos tem tudo família la cabo verde tudo la cabo verde a ku ta bai alguém internet tambem mo es ta si majésica namoro sem fala tudo homem Ki ta sta na Purtugal, na Fransa, Lixenburgu, a ku ta Kau Verdi, e família tudu ta tene speransa ma bu ta manda un kusa. Abo, nada bu ka manda, nen mantinha bu ka manda, pamodi bo ka ten kurason. Ago bu ta enfrenta, bu ta enfrenta, bu ta enkomenta, bu ta flan si bu ka da nada pa.

Ki é tolo basku, é tolo basku. Ten kel kauverdianu ki N ka sta si es ta atxa ma es é midjór ki algen ô kusé. É redi, é redi. Ami ta, un sinhora mi ta da un kusa, ami, Nelson bu ka dadu nada pa es. Bo nada N ka dadu. Bo ntinti? Ami ta da, ami ta da-m grasa. Bo ntinti? Mi ta da-m grasa, ta da-m grasa. Ta dan grasa di munti algen. Pamodi gentis grandi alvês ki ia konxe família, tudu alvês ta abu kaza, ta lebau obu, ta lebau isu más kil. I mi ki ten ki ta tra milhu skudu pa N da ke tene fidju li, ke tene subrinhu li, ke ke tene netu li, ka tra un kuia pa leba. A genti bai ta fla, nau, gentis sta tudu djuntadu li pa Europa, ue bu ta da algun kuza.

Un di banka nhu pa nhu un tros, nhu ta odja. Sesta-fera, ami N ta fla pa N pa nhu kira rosona burgonha pamodi ami N ka ba ku nada di ningen, grasas a. Má osi internet sta fraku. Un di un monti di algen ki sta ki ki ka ten ringen ka ten burgonha na rostu. Mozinho tem alguém que ka tem burgonha na si cara porra tem cá com conta nhos outro outro outro versão nhos olha ali tem conta nhos outro versão pa maior de nós calvediano é troça não não não gosto de alguém que dava conta mandei mozinho nhos olha um coisa ali Aba un monti algen di nos zona, di nos bera Parse mi e ka ta bati ben Ka ta Ka ta ka manda família Mon sinha Dintu di Europa li Su ten família pertu ki ta bai asi Nau porku kel go nau ja ka ta manda ki si Ka ta ka ta manda ki si pamodi Tenpu kaba ma si tenpu staba la N ta mo Mon sinha pa N fla-u un kuza Nhos otindu ki nos kauverdianu nos. Anos anos anos i runi Nos i nhos oiali Si N tinha pistola N traz ti Nhos oi N txiga keda ki N txia kel otu dia Ami N puna na diretu ma N ba toma grogu la aeroportu Algen ki N ben ku grogu N ten ki ta paga N paga pa N ben ku el Ami ka N ta Kauverdi. Bu ka da nun kiston pa bu fla Nelson toma 20 euro pun na bolsu e nen pa bu família bu ka da nen pa bu família bu ka da ki fari pa bu dan pa pun na bolsu pamodi bu staba tudu migrante ki bai ten ku kusa ku nu ta kre da tudu sertu no kela kende n fla mi ka e ki ben pamodi n sta na nha diretu. Es oia ma nha djekas nen ka algin ki pan fla ma nos é ton amigu asi. Bianco e ben dos karu di algin, dos karu di algin. Ami n sta la na kasa, n sta so na box, nha ta deta pro, nha tinha kabesa kansadu di nha vinti di seteru ki n tomadu la aeroportu ki kuazi nha rabidaba li pamodi dinheru ta kusta. Nhos sama tudu ken ki ben di covid, e ka tudu ki ta ben ami nda ku koka sta mutu manu. Makaku bai panha makaku, dôs ka dômi baxu kasa li nsin, ta txoma-l na kanpanha, ta txoma-l na tilifoni pa ben ku se, pa ben, pa ben bebe nha grogu. Krê pensa ma N ten loja krê. N sai na jinela, N odja ami, N fla, Nhos sta pa nhos ka ten txikadera? N fla, Nho ba kunpra la Orlando, la vila. Nho ba kunpra. Ta pasa la na Orlando ta ben. N fla, Si ben é sô, ben ku algen ki nen ka konxe. Nka ta nega ki rasa ki ben ku. Pamodi dja dja sta visuadu na na kusa di algen. Nka ta dja. E nha trabadju, nho ba trabadja. Pamodi bu ka bu ka fla si Nelson xa mandau i mil skudu traze un litru grogu. Nau. Na si si bo nen bu familia o ka da nen 10 tonpada bu i goa ten.

Mozinho ria di ria di oxi sta sta fraku Mozinho nta fika kontenti mi ko mi nka ta mura ku bo nka debiu nka ten nada di bo nka sa ta da nka sa ta da ma nka ta da e ka kariera largu no e nha e nha e e e e nha trabadju pamodi no so munti kabuverdianu nu ka ta rispita kunpanheru bo ka ta ben bo so ta panha un algin ki nka sabe nen ke rasa nka sabe nen se ka rasa ladi nka sa undi bu ta bu ta bu ta ben. Sinku omi ku stangu so stangu grandi pa ben pa ben kaba n kunha bro ki n ben kol ki n ba paga la aeroportu pa mon ka manda mi n sabi fla Nelson i mon ata u kasa n ta n kre toma do grau di kaufed dan un vinti er mi n ka ta toma go u ta ben u ta ben ku omi ka u ta ben fase un barulhu baxu porta ala pa n danha ku pa n kokoba na kusa pa n danha us koi abo kili abo kili abo si no se amigu kili ku ta fase. Mo ke ami ami udan ka konti sta mbaku e kau vedi. Ami nka ta mura ku bo, ami nka ta bebeu. E pa ku mo nka ta da ma nka ta da. Nka ta da, nka ta da, nka ta da. E pa mo e faita ruspetu. Inda so panha memu so rapasi ki N konxe ki no se amigu, bo e nko N ta da. Mi N pui na na vidiu, pui na vidiu ki mba aroportu ki N ten N deta kel dia, N ka ta durmi nun sonu pamodi di nha grou ki fika la ruportu ka ta sabe si ratu ka ta panha ku nha longisa ki mata porku interu ki nha mai fase kansadu ka pasa ku nha galinha ki N tene rafogadu ka pasa ago diabus ta ben ta panha tudu algen na kamiu do karu di algen ta ben ta ben fika nbaxu porta li nsin y ta fase rabulisu ku musika a ta ben bebe grou di ki jitu bon di ki jitu ka ta resi kabesa ka ta da banhu N ta ben staba ben el moku.

Sabe? Mo sim, Não, mi, ami propi dan graça pro mo. Mo sim, Felizmente nka sin, nka, nka sai, son sai na varanda assim, e obrigado subi. Ami nka tem medo de não. Mo sim. Kel algen li Mozinhu, duvidu ma kel algen li n ta kontra ku el ki n ta trabadja Mozinhu, mozinhu, pode di trosa Abo mi n fase video ki n sa ta txora di nha grogu ki n tomadu el Es saja nha pai trazen N ka ta nin kes tipu rasa ki ben koi Ami n sai na linzen Mozinhu, ka poi nada ko mozinhu

Mozinho, mozinho, kua nhos ta dja da-m ami, N ka ta da, nau Nen N ka bu tenta Ami si N tene groba pa N da-u, mi ki ta da-u Kome si N ben tenta ben ben frontal N siba-bu, mi ka N ta ka ofende, N ka da nada Mi ka da nen un xupeta ma kua ofende Nen bu família, N ka da nada Lé, N fla, N ta toma nha groba Yo N ten un litru groba la Si bu ka da nha groba Bu mai fla ma ma yo bebe, ma N ta bai ta kota-u Lourdes, Xorisu ki N ben kodi ka ofende di un porku interu Polícia toma na aeroporto Kel la es toma pe ba kume pamodi es sa ma nos kauverdianu ma nu nu ta kume pamodi si es es ami ami ami an ka pensa pamodi es é so spertu es ta fla si pamodi kauverdianu sa ta kume es familia sa ta kume es mudjeris sa ta kume es rasa dintu kes skoli pamodi kauverdianu aki anos é sima buru nos é besta nos aki nu pega nu ta nu ta dra ku pa tudu ladu ki mudjer dja ki es sta tudu ku raiba dje a kes oja kuza tera tera es sta kume pa fika ku ma forsa pa e da kobu nta pamo es sta oja a ku ben di kau verdi ku grogu grogu e sama ta po ami ta mo kau ve ka ta trabai e kuza di kanbi kanbi yo e tudu ki mo sinhor longisa nha rapaz sinhor e longis nha mai longisa ki nha mai fasi du kuadru di un porku interu mo sinhor mi da ruportu kantu ki faka el ka ta pasa n apruveta mo sinhor da un komedura la n kusa be. Maba xa nha galinha, dos galinha rafogadu, dos galinha rafogadu mon sinhor, ki rafoi ku mantia, es ba pu na ses, na ses ratxas kale paske se e ki ten diretu. Ami n ta ka, nha ta ka ouvir otu viaji, aki n bai n ta pu na bidon, n ta manda, n ta manda na bidon, ma mi, mi, mi n ten koraji. Ma mos di carne era txeu dimas. Ó mi ka, ami maleta di, di puron ben soku, soku. Ma tanbe kongu, mantega, kes tudo fika, tudo fika. Grow oi pum paga. Ma paga 27 euro, ta da quase 3 kuntu la ka ofet. Ma ka ku bebi.

Awoia woia na live ya kin kin sta na Instagram aki di grow kin tin e sufisienti ya pa bu panha vizinhu pa panha finadu finadu pa nko pa nko bebe nha grow na kasa bo kre nho nho pensa kre ma kin ta ma min ka tra nha trabalhu valor bo dja mam ku na vidu kin sta kula ku nen droio di grow di dinheru kin ba paga bu ka txoman pa fla mo ta mo toro entan djo sa ma kin ten di coffee di un munju ta ben fobadu ma e ka mi. Ago, ago e ta panha tudu vizinhu finadu ta ben pa ben bebe grow pamodi dja dja-l dura ta lobas kuma ago si n ka ta ranha-l mas. Pora, mi ka ten burgonha, n odja mi n pa jinela n oia karu ta fla akaba kuma kes genti otu bariga branku otu bariga marelu o kil ki nan fla kila ki kila ki kila ki kuse ki ben fase. Tudu algen ki konta ku el ka mi e panha ba e bai ba ku el kasa di algen pa pa pa pa bebe pamodi mi kel la n fika ku mi kel la ta ta ta ngulia mi mantega ta. Ka e sta na mi na rosto propi Nha txoma e txoma e txoma e txoma e txoma Mosinha filizmente Argen ta abri a porta Filizmente mi fla Dios kuda rapasinhu ka ben Pamodi si rapasinhu ben e ten 30 ku rapasinhu Ma ke ken ta kuda ku el kas Ken na na kel e falta ruspetu U podi ben bo so U ben o ku un amigu so Promer si u ka tene karu ta ben U podi bibi no globu Pamodi e munti argen Mosinha fla Nhos un kusa. ami n ka ten kariera largu nau ma ami algen pa ruspeta nha trabadju ma nunka mas ami n sabe nu ta kontra nu ta kontra na trabadju nu ta kontra nu ta kontra si nu ka kontra nu ta oi la pa vila nu ta kontra la pa vila so fla n ta fla mosi junta dinheru kunpra pasaji pa kau verdi bai wibi grogu ben Sen uns três, sen stress di algen. Algen aki tava kasa di algen? Bu ta txoma, si bu txomau ka respondi, manda algen, kel algen mensaji fla, Oi Nelson, k'é pasa na Okasa? Bu sta na Okasa? Ya, nha tava mi ku nha amigu. Bo pensa ma mo ta paga-m renda? Okasa é di bo? Kel-li é ka faita di ruspetu? Bo ta, bu ta panha algen ki nen ka sai ki. Seu amor dja dja ben di Cau Verde Pamo djoia ma groa goia vontade Dja é po panha tudo finado ki sta na caminho Tudo dor ki sta na caminho Ei dja bu ta ben goia pa ben pa ben pa ben se can kel um Kul ndi tu groa ul insin Ki nsta dentu casa mi so sima um cus Ei ki dum cus ali pa pa mi yo pa pa ntuma cus Ago, u ta ben ku tudu finadu ki ki a mori, ku tudu doru ben ku el, pa ben pa pa pa ami ami nha kasa fika di diskansu. Mo bo tambi abo abo propi ta ba burgonha ami propi. I ami fla nhos ma ta txia ma ta txia tempu kada ken kuri sedu. Ami abo ta Kabo Verdi, ninhen ka ka ta lo nada pa da si familia, ka ta lo nada ka ta lo nada, bu ta bai bu ta ben. Katronada go ta ben go ku makaku ben inga sa ni ki ras ki ni ki ras pa mi pa mi bibe ngro inga ta no mu ta mi ngro un dia vontade inga ta nho ba kumpra ngro inga sa ta be ami algun dia nho ben di konfeta ku bes nho kustuma txia nhos porta pa mi bai pa mi ba pa mi ba fronta nho na bu kasa di ngro si nho kumpra ngro nho ta kumpra di kel otu tolo basku. Nha sa bu família ka na nau pa trazen abo kuse ku dan pa leba família un monti di algen sima ki es e ka prontu ben bo so un pé fora un pé dentu. Na kel dia n ka, na n ka oja na, mi si, ami algen ku un patrun ya mante, na e konsi algen si kre nos e amigu, algen ta ba férias ta ben di férias ki ta ben ku ses kuza di férias, ka bu panha tudu finadu pa ku e kasa di kel algen, pamodi mi si n fasiu kila ku e ta kontenti, mesmu ki kel la bu ta txoma bu ta fla si, oja, oja n ta ba bu kasa mi ku xis fulanu i algen ta ruspeta kasa di algen.

Nau, tudu ki dimás ta fase mal. Algen ta ruspeta, el ta ruspeta algen. Abo modi bu bo pamo ka ta txoman, bu ta txoman, bu ta fase nasa, n ta pasa na mi ku nhos amigus trankilu. Nu ta nu ta rafoga karni, nu ta kume trankilu. Ago ami ami ami sta bin to kasa so na nha so na nha box, n ta obi nha mu n ta obi nha musika, n obi kel uma musika na rua. Kantu ki n sai, n oia pa janela sima, n oia dja txoma na kanpanha, dja txoma na kanpanha, mi n ka sta modi ke ben si, ka gosi nha kasa. Nho ben, nho ben, nho ben N ta imajina un ta ben, ba ta ben Abo kile, abo kile ki falta ruspetu Ki N dizeba, abo nunka N kaba bo kasa Nunka N kaba bo kasa Nunka, nen nunka ta mutu pape Abo popo, ami ka sai modi ku. E ke pinguinhu grogi mi ngoli nzin e ta ben e pui na nha bariga mo kai bai ba papia na nha na nha kosta en to e ta linguada ta loba kuzina kafe ka bebe grogi mo ngen fla nho ma ma ma 2022 li ma kuza ta muda nho ka kridita pamodi pamodi ami ami ami nka ta da nha kusa valor o nega abri porta txoma ti koka npega musica npuketa

É kes onhi bazofa? E nau, e di e bin di kau pa el ten munti grogu, e ta panha si patron, si kes genti ke pai Pedru ke sta pul el na kadera, ta panha pa e ngue kasa trobaku pa e mbia pamodi ami ami nta algin bu ten ki ta da valor. Ai vida di porku, kela gen li nte gana pa entra la, vi ma e ka ta entra no, na Instagrama ke ta entra, ma no Instagrama e e nos e amigu tambe li. Má kel li ka fika kontenti nau, ta konta nha klaru. Moti di tudu algen ruspeta ruspeta si amigus ruspeta si amigus abos ku tene bu stória ba fase bu vídiu ba fase un vídiu pabia di diabona diabona sta li puta ki pari pori pa nhos ka prunta modi ki nha fiju sta ben ku bu ten ku ta prunta diabona pa un nhos anda fóti. Nhos é midjor ki diabólu ke? Ami N sta fixi. Mi N sta ma kabovérdianu N resta sima diabu. Ka ta flau modi ki féra kóre, ka ta flau kel i kel-la, ka ta flau N odja obu dintu ku mai, N fika kontenti kantu ku fidju. Nau. É prubléma di kes pa utru di diabólu. Ningen ka midjor ki ningen, bu sabe. Nos tudu nu ta móre. Timenti bu ka móre, ku sta mon ku ta pasa. Nos ki ta pari. Kuzê ki diabona ten aver? Diabona ka ten nada, pamo ntra foto ku el. Ka ta nhos burgonha, nhos kuma nka ta respondi nhos. Pamo si respondi ti algen ki e petu mi, e ta panhal pa ma. Mi si nka ta da, nta dau ben dadu. Ora, nhos ta pensa ma nhos e midjor ki algen o ke? Diabona, diabona, diabona, diabona, di kuzê ki ten diabona? E ser umanu se nos? E kuzê? Nhos para di ser siniku, di ser iguista ka la. É kuzê? Deu é o simentu un frutu ki nhos odja, tudu algen krê sabe di Djabon, Djabon na bo ka era di nhos? Puta ki pariu nhos merda, bo ka era ka di nhos? Bo oba di nhos? N bebe nhos? N konxe nhos? Kuzê ku krê sabe? Ka bu ka ta sabe di bu raxi na kadera? Ka bu ka ta sabe di bu família? Pora, avê di ta xinti tristi ku nos Cabo Verdeano i tudu kuzê, bu krê sabe di Djabon? Kuzê ku krê sabe? N pista oba? Ô fru djabona di bo. Nhos ruspeta nhos kabésa pa, lixu di mérda. Tudu kusa djabona, djabona, djabona, djabona. Má ba sabe di bu mai ku bu fidju. Karalhu pa. Ba sabe di bu kabésa. Ba sabe di bu mudjer ki ta baza kondo mó besta na txéra. Ba sabe di bu vida. Bo kuzê ku nhos ten aver ku e djabona, djabona. Bo é midjór ki el. É ser umanu. Bo ka ta pari. Bu sabe si bu fidju ka tradu na furu tanbe.

Pu ti ami. Pa se un monti ki nhos ka bali nada pa aba un argen gosi bo e pai bo e mai e ka tudu kusa ki nu ta fronta argen no e ka tudu kusa ku ta fronta argen no argen ke mai ke pai e ka tudu kusa ku atxa ma pamodi kel kusa ku ka gosta ki dios ta dau el nhos ka sabi kila dja un fotu di kin sta ku diabon bo si diabon e ser umanu se nos kusa ki ten aver Abo nton si si bo ata da bu furu o u ata ku medu ami nka ta fai ko pamodi nka tra fotu ko pamodi mundu ta papi nho ba sabi di nho racal kadera mi nsa ma so mundu ki ata bazadu obu mo buru agora esta fazi esta papia di dia bona ki ata da klaru abo ka ue ka sabi uka sabi pamo ka sabi di u racal kadera atrividu di merda. família. Kusé kusé ku ku abo diabo na ta rebeu? Pura, a vez da gente triste de, de nós calverdiano. Eu gosto é que tá comentando, mas lixo de merda, pá. Nho, nho, nho respeita nho cabeça. Esse que é um monte mais. Ora, sou cabo-verdiano, por isso que é um monte E ka ta ba féria, ka ta fase kili, ka ta fase nada na vida, pamodi e so buska e pe pa pa fronta kel otu. Tudu ken kre preokupa kre sabi kuse ku kre sabi. Abo fa nada di bo? Dia bo ne di bo? Bo ten nada sabi di bo vida. Mo kre sabi kuse ku kre sabi? N ta muda ku bo? N debeu? Saku di lixu kara. Purra, modi bu kome ta kome nta bu ka ta responde? Nau e kre kai ka kre sabi di kel ki ki ki diabus ben pa pa frenti di porta pa toba nha grogu. E kre sabi di pamodi Zé na fotu mi ku diabon. Nau siñor Zé ke kusa ki nu ka gosta, ke kusa ki nu ka gosta, ke kusa ki nu ta matrata algen. ki Deus ta Deus ta dau. Mi nha nhoia mai mai ta papia ma si si fidju da si si fidju da dexa kame kame sa ta ta ta papia di fidju di kel otu ai si fidju panha Nos ki é mai, nos ki é pai, nu ten kuidadu ku maltrata algen pamodi alvês fetisu ta fika kóntra fitiseru. Dja N odja mai ki es sta grandi, ka móre inda, ta kondena ladron si fidju móre na furta. Dja N odja ómi ta kondena algen ki ta da furu si mudjer panha ómi ta da-l furu. Ka branku, nen ka pretu. Nhos ba ta brinka ku vida manenti. Nhos ba ta, nhos ba ta ben na redi sosial. Nhos ta, nhos ta matata kunpanheru. Nhos ta kumesa panha di txon, nhos ta pua algen. Nhos ta fika, nhos ta, nhos ta fase algen kel kusa ki nhos ka gosta. Ki nhos ka gosta. Ka nhos mesti ben na komentariu li nsin pa mi manda mensaji. Pamodi mi, ami, anos nu ta sta li. Kenha ki ka, ki ka sabi, ki ka sabi sta na kau, ka ta sta. Pamodi si N tra fotu ku mal di 500 algen da Kau Verdi. Tudu pu na dia otu pu na si facebook ningen ka papia i kel algen ki ntra fotu ku el e midjor ki diabon no mu si diabon e ser umanu dios pui na na sisi kenha ke nos pa no preokupa ku vida di kel otu. E e klaru ki ta fika ma famozu imajina un gosta mutu di algen ka nau ami nta fazi nfazi nha videos e ka preokupa ku nha grogu ke dinheru ki npaga pa mi en koi. Ki ta pô-mi ta pâri. E sa ta preokupa gó ku fotu intra mi ku diabon. I bo gó e midjor ki diabon? Un restu di nhos e saku di lixu, e ka ningen nau. Nhos e un restu di nhos. Pamodi ten algen ki ta ben bu facebook, ta ben ta ben limia nomi di otu algen, ta ben fla kel ki la. Mi ningen ka misti fla nada di ningen. Mi ki algen ami ta pode menti-u kóka ka ta tranku mi. N ka ta muda ku bo. N ka ten nada di bo. Nton, kuse ki é pâpia ku bo? Kó pâpia ti un mata kabésa. Mi kuse ki N ten medu? Nhu ta papia ku okas troban da nha fidju kumida Nhu ta bai ku okas troban lanta ma ba trabadja Bu tra okas troban y da ku obu E kuse ku ki nha ta preokupa ku ku bu oka A bo lixu nho ka sabi na kondutor ki ta pul Nhos ka sabi Txeu kusa ki tualgen ta papia e ngnora ma nos ka ofende elas nu gosta Nu gosta nu gosta di di bai kunpanheru na konfuzon Algen si ka bali nada bu ka bali nada mos Nhu tualgen ta atxa ma el e midjor. Me el é midjór ki kel otu Mon paxénxa na mundu Algen mi ta fla un mai Ka pode fase pamodi Avês avês bu poi fidju pode ser más piór inda Kel-la ki é prubléma Bo é un pai Bo ta preokupa más Dja un ergen ki ta fase fidju Ti ta ten burgónha di el própi Mi N ka meste-s, N ka N ka ten konta, N ka ta liga-s, N ka ta liga ninhun mas. Algen ki ta da-ma, ta da konxeru, ta da mata sta na bin ta preokupa ku fotu di mi ku di avó. Pamodi nhos nhos nhos odja-m ta viola, nhos odja-m ta mata. Ka nhos preokupa ku nhos kadera, ka nhos preokupa ku nhos familia, ku nhos eru ki nhos ta fase, nhos preokupa ku kel algen ki ta fase vida di si manera. Pamodi nos kóvadianu, nos é un munti, nos é ka ningen. Un munti ki N ta oia, nos é ka nada. Un munti dja sufri dja, un munti dja faze sô merda, un dja, otu kuazi dja tenta-m, dja mata-ra dja, má es mê ki ta djobe, ki ta, ki ta, ki ta djobe, ki ta djobe, ta djobe bueru. Ten algen ki ka ten nada ta fla, ten algen ki ka el, se vida é. É sô merda. Má é kel algen la ku tu el ta fronta-u. Tudu algen sabe di si sabe si kabésa. Tudu algen sabe di si vida. Tudu algen fase kel kusa ki el gosta. Kel kusa ki bo ka gosta pa bo fasedu, ka bo fase ningen. Kenha ki é midjór ki algen? Algen ki é mai, algen ki é pai? Monsinhor Edi sta fati éla mê. Ora, algen ka bo ta oi ta fronta-l, ta fronta-l, ta fronta-l, ta fronta-l. Tanbe N fla-u ki monsinhor Nhos Oitino i Káu Verdianu ten un monti buru ku bésta. Ten un sinku algen ki fika ta txoma-m, n ka ta responde, ma ami n ba fera, n ka bai pa n ba responde lixu tilifoni. Mundu algen ta txoma-u, Nelson, e kile, kile, kile. N fla-i, Kuse ku krê sabe? Dexa-m na nha fera en pas, pora! N ta fika, Nelson, n krê pô-bu ta fla un kuza, si bu kume u ka kume, sima ki n pega, n blokia-i. E ba na tilifoni di si maridu. Nton, N ta pega, nton N ta blokia. Kuse ki abo si N kume, N ta stroba-u? Oba di bo? Ten meme omi ta ta dexa mudjer sai di kaminhu di tantu kusa si n pega n blokia ma to anda ben mas otu sima ki sima ki sima ki bu ki ki ki kila sa ta nkomodau sta un monti ki sa ta ku medu ta ku medu ki ta koka mo ka fi ta ben ten kondena ke ke ta ku mi klaru porra kauberdanu ka bali nada monti kauberdanu ka bali nada nho nho preokupa ku ke mangi ki n ta komi o ku ta labanta ku ta ben sa kusa nho preokupa ku ku fudu di diabon ka nho preokupa ku nhos fudu no. Ka nhos preokupa ku nhos furu, ku nhos família, nhos preokupa ku kabésa di algen. Ka nhos preokupa ku mante abaka interu ta txora déntu kaza di nsin. Nhos oja li, mante abaka li sin, nhos ba preokupa ku vida di algen. Ka nhos preokupa ku nhos mudjer, ku nhos fidju, ku nhos fidju, nhos preokupa ku vida di algen. Ka nhos preokupa ku nhos mai ki sta na Kauverdi, ku nhos família, nhos preokupa ku vida di kel otu. Tudu algen pa preokupa ku si família ki ki meste ta ajuda la Cabo Verde, preokupa ku si fidju, preokupa ku si kabesa, ata preokupa ku vida di kel otu. Pur isu ki un monti bu ta oja tudu mundu, tudu anu ta Cabo Verde, el ka ta pamodi el el na verde el ata preokupa. Deus ta mos ta da nhos kastigu, traga-m pa nhos. Dja sta bon, dja sta bon, dja sta bon, dja sta bon.